Savana biome sahte khan a awm thin a. A dawt leh chuan dark oak a ni a, dark oak hian aah space pali a mamawh bik a, phun tur hian pakhat chauh hi phun ve theih lo a, khanin hei hi dark oak a ni a, tichuanin jungle tree a awm leh a, umm hei hi jungle tree a ni, aah hun rei tak chhungin thingkung hi minecraft ah a lo awm a, A henteng chauh hi thingkung a awm thin a, amaherawh chu one point eight ten hnuah khanin Azalea, Azalea tree, hi rawn awm ve leh a, hei hi Azalea tree a ni a. Tichuanin one point nine ten ah khanin Mangrove trees hi rawn awm leh a, hei hi henteng hi a ni. Thingkung awm hmasa ber chu Jungle tree hi a ni a, amaherawh chu hei kan hmung a a mawi vak lo va, chuanin a dawtah tih hianin a rawn awm chho zel a, Oak a rawn awm leh a, Birch te, Spruce te tikhan a rawn awm chho a, tikhan a rawn mawi chho ve telh telh a, amaherawh chu Hei thingkung hi duhai hian a mawi lo thin a, one point eighteen ah khanin Azalea tree hi an rawn dah a, hei hi thingkung par a ni a, thingkung par hi a mawi em em a, khi a hnah te khi par vel a, chuanin a hnah hi a hring mawi em em bawk a, thingkung kha an rawn ti mawi telh telh a, a dawt leh ah chuanin Mangrove trees a rawn awm leh a, saw saw hmasa ber a ni a, hmasa ber ngaihtuah chuanin hei. Hetiang laia a tawp berna hi chu danglam tak a ni a, mawi tawh tak a ni. Amaherawh chu mangrove trees hi mawi viau mah sengin kan base ah hentiang ringawt a awm chuanin ih kan base kha timawi pha dawn lo a, chuvang chuanin custom tree a siam theih a, custom tree kan siam dan tur chu. Entir nanin Dark Oak Custom Tree lo siam dawn ta ila, Dark Oak hnah hi kan la anga ti hianin Dark Oak Forest ah kan kal anga tian Dark Oak Leaf hi kan la anga chuanin Dark Oak thing hi kan neih tawh chuanin ti hianin tite hianin kan siam thei a um, chuanin Dark Oak Leaf hi tian kan dah leh anga Tin khanin thing hi a mawi kan tih dan ang berin kan siam thei a, custom thei a ni. Chuvang chuan custom tree ka lo siam a, custom tree hi pakhat mai siam loin pahnih, pathum, pali, panga, paruk ka lo siam a. Zanah kan en phawt anga chuan chhunah kan en leh dawn nia. A hmasa berah chuan hemi thingkung hi a ni a, hei hi dark oak tree a ni a, han kan base bulah hian a lo awm a, Chuanin khi kan hmu nga khi ti rai khianin Spore Blossom ka lo dah a, hei Spore Blossom Spore Blossom in a effect neih chu khukhun tiang particle ang chi tia nain khi khin tiang particle ang khi a pe chhuak a khanin environment hi a ti mawi ve em em a. Chuanin a dot leh ah chuanin

Hei thingkung hi ah pan deuh hlek sin deuh zir zir tur khanin ka duh a, amarawh chu a block a hi hek hi a sin thei thlawt lo a, thing hi full block a nih vangin ti danglam theih dan deuh te ala awm a, chu chu direct block te kha hmang ila chuan a sin thei deuh dawn a, amarawh chu tikhian awm hrih phawt se angin nakinah kan la khawih danglam dawn nia. Thingkung pakhat leh chu hei hi a ni a, umm iron golem pawh bengchheng hle mai tunah hian iron golem a awm a, kan hmu phai maw umm cool cool.

Umm, ka ti sual aniang ka tih chuanin, hei zawk hi Azalea tree ania, so so Acacia tree a ni. Chuanin hengtih ho hi, hei te hian vine te ka lo dah a, hei hi tikhan kan snip theih a, kan snip khan a to tawh dawn lova, khi mi chen chi chi khian a to tawh dawn a, khanin glowberry te ka lo dah a, chuanin hei a awmna hmun hi, hma chuan tah hianin dirt block pali vel chungah khan ka phun a, chuanin a hnuai lampang hi tiang kan extend leh a, chuan khan tiang khanin hetinah hian pakhat pawh ka lo siam leh a. Hei hi ah azalea tree tho kha nia tunai pawh hi kan kan snip leh anga tikhan in kan snip khan in a to tawh dawn lo va ka sawi ang khan in hi azalea tree pahnihin combine nia hetlamah leh hetlamah hian a awm bawk a chuan hei kan hmung a hei kan base hi ah episode in karah khan in ka lo chei danglam nual a heti lai kan ah varanda ah te hian in pangpar khawina te tih hian ka lo siam a chuan in khaw kan hmung a heng teng ah berry te ka lo ching a chuan in hei hi-- Umm moss block moss tree ang te kha ka lo siam a khan ting kha hei hmun thum vel ah te ka lo siam a hetah leh sawtah pawh sawn ka siam a hei hei hi a ni a khanin eng nge thil danglam ve deuh hlek kha kan base ah khan a awm a aw chhun a lo ni a hei kan thingkung hmasa ber kha a ni a ah a hma ka sawi ang khanin khu hutah ah khuanin dark oak sapling chu ka lo phun a khu khu a to thei dawn lo va pakhat chauh a ni vang khawn a to dawn lo va amaherawhchu enge thlai vel ang chi khan a to ang khan a rawn awm a a timawi ve em em a. Hi kan dar kawk thing a nia, chuanin khu hetiang lah hianin kan hmuh theih chuanin hei moss block kan dah a, moss block chungah hian kan bone meal leh a, chuanin hei intir nanin thing te hnah te hi hnim te hi rawn ṭo a, khanin eng nge variety kha ti tam ve deuh a ni. Thingkung lampang kha chu lo dah ṭha hrih lawk ila hei ti lai hian kalkawng ka lo siam belh a, hei hi lung ka lo dah a, hei mahse ka chei vak lo a hetiang lampang chu, chuanin khu khut raih te khuan a kal phei a. Chuan hei hei course start te hi ka lo dah deuh bawk a, chuan a vai vai khan ka lo ti lo a, hei hetiang lai te pawh hi kan thingkung hnuai te pawh hi hei kan hmu anga lung ka lo dah vek tawh a, chuan hetiang lai te pawh hi kan en anga hei hetiang lai kan kawt thin kha aah block khatin tin kan ti hniam hret a lung kan dah a, tah hian pangpar te ka lo khawi a, chuan berry te te khan ka lo phun a, kalkawng a lo awm tawh a, aah hetiang lai hi duain a la mawi lo deuh hlek a, Tilai tak hi hei stone ringawt hi a awm a, hei hi kan la thlak dang lam dawn a, man chu tuna tan chuan kan ti hrih lo lawk dawn ni. Chuanin chuanin hei comments na velah khan ka lo en a, hei hi ka iron farm siam dan ang hianin ih ka lo siam ve a, mahse engin a work miah lo tih te khan an rawn awm a comment naah khanin. Ahh kan hriat tur chu umm tuna computer a ka khelh na hi chu java edition a ni a, umm chuvang chuanin java edition ah ni lo a in lo khel chuan Umm, ka siam ang khanin lo siam ta ula, a work dawn lo nih chu. Phone emaw a inkhelh kha chuanin Bedrock Edition in dawn a, chuan chuanin ih Iron Farm in siam duh chuanin YouTube ah khan search tur a awm a, Bedrock Edition tih khan search tel ula, a inang lo deuh hlek a mechanics hi. Umm, Java ah chuanin. Enge hei villager pathum hmang khanin iron golem iron farm kha siam thei a. Amaherawh chu bedrock ah kha chuan villager sawm vel anga inke hria a buaithlak deuh hlek a mahse engin bedrock ah pawh khan a siam ve theih tho a ni. Creeper hello ka hmu lo che mawi ti mi chuan in chuan experiment pakhat tih ka duh deuh hlek a mahse eng hi a tha dawn nge dawn lo ka hrechiang lo a. Vawiin nitlak dawn khanin tin thla te ka la kual vel a thingkung thla te kha ka la a chuan in thingkung thlalak ah kan en hian in hei A then hi ni na chhun te hi te hnah hi a eng deuh bik ang hian a lang a, chuanin ni na chhun loh lampang hi a hring duk deuh lampang te khan a lang thin a, chuan kha kha kan ti chhin dawn a, thingzar ro tawh te, aah hnah ro tawh te kha ti khan a awm thin bawk a hei tangai sir ang ah te hianin, chuvang chuanin kha kha kan ti vel chhin lawk ang a, aah a danglam na chu tam vak lo mai thei a, aw thlawkin kan en chhin ang, thlawk chung hianin chungchang atang hian en chhin ila. Umm, hei, nang ze tlem tlem chu om tho a ma sengin a hna hi duain a eng lova hi hei ai eng deuh hlek hi ka duam a ro chu hei ai hna eng hi awm si lova khuanin texture kha hei hetlam pang atanga ni in a rawn chhun ang deuh hlek khan a awm a chuanin a hnuai lamah khuanin umm hei. Heti ngai hi hei hnah ro tawng chi ang vel te khan te khan a lo awm a, an tlem in a chei ve deuh in ka hria, mahse eng a danglamna em em tam miah lo ni. Tichuan in episode inkarah khan ka lo buai em em a, hei heti engte hi ka lo siam a, hei ka ti ngai kan beacon kal chhohna tur kha ah kan cactus farm na bul chhohna tur kha ka lo siam a, chuan in hei kan cactus farm luhna kawngka kha ka lo siam bawk a, hei cactus farm te pawh kan en ang a. Double chest pahnih khat tep tawh anih ka a. Hei hi green dye tan mai lo pawh xp farm atan te pawh kan hman thei a amaherawh chu xp farm atan chuan kan hmang lo ang a chuan chu xp farm tha deuh kan nei a enderman xp farm kan nei a tah hian tlem decoration eng mawni te ka lo dah vel mai mai a mahni chu engmah function lem lo a hei crafting table te a lo awm a ni mai a chuan in thil pakhat ka lo ti leh bawk a hetiang lai ah hian in main cave ka lo lai a hei tanahin cave a awm lo a amaherawh chu cave ka lo siam chawp a ahh smelting area ka lo siam a. Hei hi automatic a ni lo a nakin automatic smelting area te pawh siam theih dawn a kan tih dan chu ten bucket kan la a tahin lava farm ka lo siam a um khanin tah hianin fuel dahna a ni ang ta hi um tah hian ten lava kan hmang a thil smelt nan hianin lava kan lo hmang a Tikha a ni a hei. Ah, tunah chuanin smooth stone hi ka lo smell tih a. Chuanin hetlamah hian copper ka lo smell bawk a. Copper hi tam tak an nei tawh a. Umm umm copper hi copper block ah kan siam zel ang a. Hei hi building block a ni a. Building block ah chuan mawi pawl tak a ni a. A Mary chu copper hit hian a awm tawp hian a mawi lo a, copper hian rawng hran hran a nei thei a, hei hentiang ang hianin tin a tir berah chuanin hentiang ang rawng hi a ni a, chumi zawhah teng hi a ni leh a, chumi zawh te an ni leh a, chuanin rawng pakhat a awm leh a chu chu ah chuan tih ang pawh chuan a rawn awm thei a, hei hi kan duh thu la sam chiah lova hei ai a hring hi kan duh a chuvang chuanin kan oxidize ang a, copper oxidize chak dan ber chu hei copper hnaih lutuk atin kan dah hi chuanin Entir nan tin a inzawm tel kan dah hi chuan oxidise tha thei lo nih chu. Chuvang chuanin a kar hi kan tih awl zau a ngai a. Tunah hian pakhat a awl a, mah rawh chu pakhat awl hi a la tawk mai lo va. Pahnih pawh hi tawk lo a, pathum pawh tawk lo a, pali hi tawk a hei. Block li, khat hnih thum li, block li awm hian a tawk chiah a. Block nga awm pawh hian a tha hleih hle a, mah rawh chu space a heh dawn a. Chuvang chuanin block li hi a tawk ber a. Plain area te awm chuanin plain area khanin tihian. Hei hi plane hi rei lo a ni ta sengin tikhan in i dang a tikhan block ah khat hnih thum li dawtah tikhan in dah leng a khat hnih thum li dawtah tikhan in nakinah khan a lo oxidize anga tikhan i harvest leh mai ang a amaherawhchu chu tunah hian in ih hei aia efficient deuh leh hei aia tha deuh hlek hian in a siam theih ang a ka ti a chuvang chuan he tunah hian in copper oxidization ka lo siam a saw kan hmu thei ang a kan thlawk zel ang. hei ti hian ka lo siam a umm broccoli a gap a inkar erawh hi broccoli theuh a nia hei hemi leh hemi inkar hi broccoli a nia chuan hemi leh hemi inkar hi broccoli a nia chuanin a chung leh hnuai inkar pawh hi broccoli a nia tikhanin broccoli vekin ka lo siam a chuanin thil pakhat tunah hianin ah creeper farm kha a awm thin a hei hemi chungah hianin amah chu creeper farm kha duh aina hnawk deuh tlat a ah a vuak tak tak tawh lo a creeper farm ai tha kan neih tawh avang khanin kan lo tichhia TNT hmangin kan hal a. stack ruk ka lo nei tep tawh a a vai chuan lakhaw hian stack sarih vel. A ni dawn tawh hei ti ngai pawhin manual deuhin a hma ka sawi ang kha plain area kan dah a kan collect thei ang pawh han ti khan ka lo ti a hei heti lai te pawhin ka lo dah a copper hi tam tak kan mamawh dawn a nakinah base kan sak hunah te tiang ang chiah khanin building block mawi deuh mai kha a ni a a thenkilaiin harvest full vek lo a khin ding te khi khi. Chuan chuanin a ful vek lo lo kan nghak anga hei heti lai mite pawh hi a ful vek lo lo a kan nghak anga chuanin a ful vek hnuah awlsam deuhin kan harvest thei dawn a. Aw chuanin chuanin heti lai chhungah khanin creeper farm chhungah khan zawhte khan awm a ka bawm hlum vek lo a hei heti lai hian ka lo dah tha a khu an him a ni tih kha lo hria ula hei Tunah hianin him dam tak khan han awm a ni. Umm, tikhanin kha an tih ngho kha, episode inkara ka thil lo tih ho chu a ni a. Chuanin tun episode ah chuanin notice board hi kan en leng a. Aw, episode hmasa khan tunah hi ka lo tik theih nghilh a, Skeleton Farm kha kan tik thei tawh a, tunah hi khian awmin ka hria. Aw, eh, Skeleton Farm kan lo tik tawh a ni, ka tik thei nghilh maw ka ti. Kan lo tik tawh reng nia. Amah chu skeleton farm hi chuan ti hianin cave ah sawn a awm tawp mai a ti lai cave hi engtin mawni siam mawi deuh hlek dan a awm em aw ka ti a kan en chin vel a design tur ang chi te aw design tur ka hmuh hma cheu in kan sa chin phawt ang a chuanin nakin a design tur ka hmuh cheu aw duh duh ang a mawni thei lo ve so Kan hmu anga tahin luruh lem siam ka tuma a chan chu skeleton farm kha nia luruh lem siam ka tuma sen khu luruh lem khu ang reng reng lo mai a inti thei chi nge niang o um kan ti dan kan thlak deuh hlek ang Tihian kan hrethiam deuh hlek tawh mai thei a hei tikhawin skeleton lem awm dawn a aaa chuan tunah hian a ka awm dawn a a mit lai tur vel hi kan ti kuat chin ang a umm kan thlawh luh theih chuan hei kan hmung a. Sandstone panga hi ka lo hmang tawh a, hma khanin smooth sandstone ka hmang a, hei hi instant hmain theih lo a, tunah chuan instant hmain theih tawh a, a tira chei vel nan tan chuanin a tha khawp mai hei. A mit ding lampang chu tha tawh viau a, vei lampang hi la tha tawk lo deuh a ni hei. Tih dan tur chu hei hi tlem in kan la lut leh hret ang a. Khan ang ta sengin kan enel thin ang. Nice, nice, nice, nice. Ole ti khan hei. Ka lo chei dang lam hret a chete te khu. Uh, moss block te na te ho kha ka lo da. Chun so tenai sonin glow light ken oma glow light ken son lo chi eng ve teng teng a ti sonin torch vel ha ka da son vek a. Chunin hei hi ti hian ni ta a. A hnuaih erawh chuan slab ka dah vek a, chungah chuan mopa an spawn thei dawn lo a, a bul velah erawh chuan an spawn thei a, umm kha kha kan skeleton farm chu a ni, umm kan screen shot ang thumbnail tur nice khu khu chhun a lan dan nia umm heta tang deuhin kan en leh ang nice nice tawn lutuk nice tawn lutuk block khat tawp tawp khan ka lo che a nakinah chuanin wall ang te tengchi te khan a la chei theih dawn a chuanin hei drip stone hi awm tawh a drip stone hi A ha tur angah hian a hman theih dawnin ka hria. Tlai mi hi kan hmang chin lawk ang. Umm. Entir nanin dripstone hi tain daih la, pahnih daih la. Chuanin hetah hianin pakhat dah ve leh thung in a, tah theih a ni daih la. Chuan a ha chung lampangah pawhin daih la. ka te pawh hianin kan dah lo lo lo zawk mai dâwn mai um mahse engti khan awm hrih pawt lo se nikina um a mawi viau mai thei kina la mawi viau mai thei a chuan chuan drip sawm hi ta hian awm phawt sengin um A that dawn loh nakin a kan duh loh chuan in kan dah chawn leh mai dawn nia. Hemi siam dan ken tawnna hi ka lo hmuh tawh cheu anga aah hei hi a ni a, umm a inang chiah loh deuh hlek mai thei a, mahsengin a ang chiah chiah khan ka sa thiam dawn lo a, tah chuan a ang deuh hlek khan ka lo sa ve a hei. Chuanin heng ting te pawh hi ken a, marh chu hi mawi ka ti zawk a, teng deuh hianin ka siam a ni. Umm. Awle, slime farm hi kan mamawh vat dawn a, chhan chu nakinah project kan siam turah khanin ah slime block kha tam tak kan mamawh dawn a, chungah chuan tilai hian slime farm siamna tur mushroom te ka lo phun a, heti ho hi kan tih dan hi kan en lawk ang a. Chuanin hei tunah hian tilai hianin eggs pakhat hi ka lo nei belh leh a, hei hi fortune a nia, fortune hmang hianin han kan lo la a, chuan hei ih aw tunah han tla lo mi. Aw hei, ti hian in mushroom hi khan a rawn tlat thin a. Fortune hi a hi tah hian fortune ka dah a. Cake sah hian hei fortune three a awm a, fortune three hmang hian in em hi a rawn tla ang chi kha a tam belh ve sawt thei a. Chuvan chuan in fortune nang hian ten ka lo harvest a. Slime farm kha henteng hmang hian a siam thei a, chuvan chuan tah hian tam tak kan lo nei phawt ang a. Tam tak kan nei hunah slime farm kan siam ang. Ngaw rawh, tih dan kan thlak deuh hlek ang a hei. Umm kan la nei theihloh deuh a mara chu ih kan la phawt ang a hei hi kan farm siamna tur hmun lamah khan kal mai ila ah kan siamna lam tur hi englo a nia suam biomes a nia suam biomes hi ka kal tawh a khawi mawni ah khanin entika mawni khanin suam biomes ah khan ka kal tawh a mara chu awmna lai tak hi ka hre chiang lo a chu van chuanin kan risk dawn a ni umm positive lampangah hian kal chhin ang aw lampangah hianin-- portal awm tura ngai la hei ang kinah hei kan kalkawng vel te pawh hi siam that a ngai dawn a siam that tih ah khanin chhin mumal deuh hlek a chhinchhiah kha a ngai dawn a umm a mumal lo lutuk a umm tilai ah portal a awm a heihi ni tura a ngai ang eh aw nih hi hei umm tunah hianin hei aaa thil ka lo laih a ah khami kan farm siamna tur khatin ka lo laizawl vek tawh a chuanin hei hetiang laiah hianin hei-- uh, island floating island nal deuh mai lo mai hi siam chawp ani lova ama lo om sa ania moi khop mai chuan hei kan hnuai kan awm nei hi tilai suam biomes ania suam biomes ah hianin farm kan siam dawn mah restaurant ah chuan kan la siam thei hrih lo lawk a eng lo hi kan phun phawt a ngai a wow va mawi ve tilai pawh chu he tilai hianin room portal lo awm a tilai hian kan en lawk ang enchanted golden apple awm em awm lo sana awm a sana kan la ang

Aw tikhan ka lo harvest zo tawh a hei, kan en anga circle box khat a awm tawh a hei, sixty four stack vek a nia hei kan hmang vek turah a ngai la, daih turah ka ngai a, daih lo chuanin kan phun belh theih thauh a, chuanin hei a stem ho hi silk touch in ka lo la a hei, hei building block atang hian kan la hmang dawn a, chuanin mushroom tlem a bang a, bone meal pawh a bang a, tun in kan sa tan tak tak thei tawh ang. Awle tikhan farm chu ka lo sa tan der a hei, collection a riat tur ka lo siam tawh a. Hei hi kan sak ve duh chuan in kan hriat tur pawimawh em em chu hemi hopper hi hopper chung ah hian camp fire a awm a ngaw camp fire khan kan hmu thei hmet reng kan en lawk chin ang umm khu ta hun eh, soul sand camp fire a awm a soul sand camp fire hnuai ah khan in hopper a awm a hemi hopper awmna hi umm f3 kan hmet ang a targeted block tih khu kan hmu ang a hei Targeted block khu, Y level khu sixty four tur nia hemi hopper awmna hi sixty four ah awm tur nia chu lo chu a work dawn lo ni. Kha hriat ang ngai ve a, chuanin ka si a siam dan zawng zawng hi ka rawn ti lang vek dawn lo va. Tikhan tinted glass hi ka lo dah hei, tinted glass hi enge tangkaina in lo ti ni mai thei a, tangkaina chu ih glass pangai ni lo va tinted glass hi chu, tinted glass chhungah hian light hi a eng theih lo a, Chuan chuanin a mawi hei farm siam nan te khan kan farm siam khan kan en duh chuanin khan a hmuh theih dawn a ah tunah hian example lo siam lawk ila umm tikhianin hei glass pangngai che tiin kan dah hianin a chhungkut thim ngailo a ah amaherawhchu tin te glass chhungah chuanin-- Kha in a chhung hi hei thim vek mai a light kha a lut lang thei lo a chungah chuan hei hi farm siam nan te khan in a tha ve em em a a mawi mai bang ah khan in ti khan in hman na tangkai tak kha a awm a ni. Aw ti khan in ah slime farm chu zo der a mushroom hi kan en chin lawk ang hei mushroom hi A chan ve pawh ka hmang mang lo a hei ahh nakinah tunai awm pahin awmsa la awm tho a tunai hian pathum emaw pahnih te pawh kan la siam belh thei dawn a umm tikhan scaffolding hi tein kan dah chho ang a ahh step hnih vel hi kan dah chho phawt ang a kan en chhin dawn a nia umm tunlai velah hian afk spot kan siam ang a a tha ber dan chuan one hundred and ninety two a ni a mahla chu hei a chhia lutuk a chuan chuanin ninety velah hian kan chhuk thla ang a. Ninety velah hianin kan siam dawn e AFK spot. Time farm chu zo dera tahin rilh lo te kan AFK chhin anga chuanin kan en leh dawn nia. Aw tihan ka lo AFK zo tawh a, rilh lo te tih ah khanin dark early vel ka lo AFK a, an tam viau tawh turah a ngai ila kan en anga aw e chess hi lo khat vek tawh a hei tlampong pawh hi lo khat tep tawh a kan duai in an tam tep alawm le engho hi nakinah ah project siam nana tangkai dawn a tih kha a tangkai dawn lutuk a mahla chu kan project tur chu ka la sawi hrih dawn lo va tha dawn lutuk a chu vang chuan in ka la sawi hrih duh lo va aw kha kha hei hi kan slime farm chu a ni umm aw le tikhan in episode to lampang kan lo hneih leh dawn tawng a hei ah vawiinah chuan thil tam tak an ti a ih-- Tur te pawh kan nei deuh reuh a, vawiinah kha chuan hei kan thil lo tih tawh ho ang chi te kha kan ti a, chuanin hei F three kan hmet anga one thousand days hi kan hnaih tawh ang reng a, two hundred days vel chiang ai tawh a, nikhenah one thousand days ah khanin khami kan world ho hi kan enkawl anga enge kan thil lo tih tawh te ho kha eng ho kha kan en dawn a ni. Tun tan chuanin tun episode tan chuan kan inhmuh leh hma loh chu bye bye aw kan ti leh phawt dawn a ni aw bye bye.